Tlangrama chuanin thlasik boruak a inṭan chu ni ta der mai a, tlailam boruak pawh a thiangin nizungin ngaw chhung an rawn en a, a mawi ngang mai. Tin, hetih lai hian phingphilip te pawh a za tel, a nuaih telin an thlawk chhuak a. Heng phingphilip te hi a nu leh a pa an ram zauh nana an bu chhuahsan te an ni a. Hetia thui tak an thlawh hnuah hianin lei lamah an tla thla leh a, an thla te an ti chhum a, tichuan an inzui khawm a, a nu leh a pa te khan an kalhranga bu thar an din ta thin a ni. Tin, an mahni lo nghak hlel em em tu an awm a, chungte chu chungleng sava te an ni.

changkak nen hian hriat pawlh an awrh khawp mai a, changkak te chu an dum pawl nalh zawk a, an pe zawk bawk a ni. Kan thla erawh hi chu tlemin an rawng a dal deuh a, a len pawn lian a, an meisei zawk bawk a, an mit a sen bawk a ni. Sava dang Phingphilip buai an buai laiin he laiah hian thlawh kawr ha hi thing nget zawngin an lo buai ve mek bawk a. A ni te hi Grey Cap Pygmy Woodpecker tih a ni a, mi ho te hi hriat hran an har khawp mai a, ah chi hrang hrang an awm ve a, thlauhkawr ha ringawt pawh hi chili emaw chi nga bawr vel kan nei a ni. Thingrau an tuk kuah a, an leiin an zu hawlh a, an lei hmawrin pangang an zu hawlh khan pangang khan an lo seh bet a, chu chu an pawt chhuak thin a ni. Tichuan khua a thim dawn tawh bawk a, phai tlei berh

a tam zawk an lo thlawk darh hman a, khi kul herh te nen, vapui te nen, vaiva nen an awm a, va kul changhlawi ringawt pawh hi tuna kan lak theih china in paruk lai an awm a, a tirah phei kha chuan lo la hman ila sawm pahnih atanga sawm paruk chho daih chu an ni ang. Va kul changhlawi hian va zar ko ro, thlauhlu par tih ang ho hi a hruai tlangpui a, Chuanin chung zingah chuanin a secretary an ti dawn mi Dawn Tliang hi a awm ve thin a, Dawn Tliang te pawhin an hruai ve zeuh zeuh thei a ni. Tin, Vakul ah Thantla Changhlawi kha kan nei leh a, kha kha erawh kha erawh kha chuan va te a hruai thin a ni. Tichuanin Pingpalip te an han rem a, khua a thim chho a, zan a ni ta der mai a, zan lama che chi ho in an vai ve leh tawh. A, tichuan heng hi kan pi leh pu ten sai bak an tih ang kha an ni a, an lian khawp mai a, ke gram sangkhat zaruk vel an ni a, an thla hi fit thum bawr vel a ni bawk a ni. Camera hian thim a ngam lo em avang hianin an riahna vel a kal chilh a, document tlem te han neih te pawh a chak awm khawp mai a, mahse heti an thlawk loh loh bak hi tun tumah chuan kan ti lang thei rih dawn lo a ni. Tichuanin phingphilip leh tlate he chhimbuk te Oriental Scope Au hian a lo vai ve mek a, a ngam rauh khawp mai. Chhimbuk hi a lian emaw a te emaw sava ngeng ve khalh mai hi an ni a. Tin an ni te hi sava te nau te sazu te tiang thleng khan an man ve a, an ei ve thei ni. Tin hetihin i lai hian khawhai tlang lamah pawh sanghal te ti hian an rawn bir kual vel a umm a te chhe vak lo ang he sanghal pa pawh hi tin kan camera trap ho kha paku kan a la thla tawh a ah battery tui ek te a lo awm a tui ek han tia li kang te kha a lo awm a tlem upgrade ah han dah leh vat a tum a ni. Chuan hei hei hi zing lama lak pawh hi ah a lian khawp mai. Kan pasal tha ho khan suam eng zah nge nih lo in ring chiak ro u. Chuan heng ho pawh hi paku ka tap a mi ho chu nia. Hei phei hi chu ah bei lian phir tha ruah ruah khawp mai. Ka pari ma nam tawng. A thau tha mut mut khawp mai khi kal nut nut mai. Ka channel i la subscribe lo nih chuan khawngaih takin min lo subscribe sak keuh la. Tin, heng kan video ka rawn dah chhuah zawng zawng te hi Mizoram chhunga mi vek a ni tih kha min lo hriat sak leh dawn nia.

tunah hianin dar sawm leh minute sawmthum pali thawh tan ni nia December ni khat maw umm tunah hianin hei ah mamit atangin kawr thah lampang kan pan dawn a hei u Johnny leh u Timan min rawn sawm a an ni zar zawin hei inang paseng chu a ri ah kan kal dawn a umm va pual. Vapual bung tlan kan buaipui dawn ni ka rawn update leh zel dawn ni hei ka kal chiah a tunah hianin dana zat ange kan thlen dawn ni kan chiang thei lova bakah kawng hi a chhe ang reng a kal leh phawt kal phawt ang um rawn sawt a hma rawn kang phei bauh bauh oh um a rawn chhuak e Chuan kawr thah ah kan riak a, kawr thah atangin zingah dam pal an pan in kan tlan phei a, boruak a nuam in ka phur sawt sawt khawp mai, va pual hi ka la chak ka lak chak na rei tawh khawp mai a, chuan in khu ah sihal golden jackal kan hma ah a lo tlan a, tlan chuk in ka la zuai a, hei hi kawr te tha veng dai a ni. Ani hi papara kan ti mai a, fb velah chuan PC Van Lalpar tih a ni a, a thlalak te ka lo va check thin ula a nei vawn khawp mai, tun tum helai kan ni khat dam pakal hi ani hian min buaipui vek a, a chungah hianin kan lawm hle a ni tiin miss Kim in ah kawr thah lamah min lo buaipui bawk a, a chungah pawh lawm thu kan sawi ni nghal se. Tichuan pa par a nih han sem darh a chan na tur kan chung lawk ah khian in hmawng a lo awm a, chumi chu tlem in a lo rem deuh tawh a khi khi va pual tan a ni a, a hma ni lawk khian in panga an rawn kal a. Chu chu Pi Thangtei, Thangtei Zadeng tih kha youtube ah khan lo search u la, a va pual lak te pawh kha youtube ah dah tawh a, lo va view sak ngei tur in leh lo subscribe ngei tur in ka rawn ni nghal bawk chu a ni. Fa pawl hi ah hmawng hi lo rem tawh vang nge ni? A thlang zawkah khuanin an awk ngang, thum zet zet min awk ngang an ti thin a, a rawn chhuak chho duh lawk lo a. Tichuan ah va pawl chu an rawn kai lawk lo a, amaherawh chu ah sava eng eng mawni chu an rawn kai a. Hei hi Pintel Green Pigeon an tih a Mizo tawng chuanin vahui chang sei kan ti mai dawn mi khatiang chi kha an ni a, an rih zawng hi gram zahnih sawm nga panga bawr vel an ni ve thei ni. Tichuan sava dang pawh an ri nawk nawk mai a, chuan vaiva te pawh an rawn kal a, heng vaiva hi-- Common hil maina tih an nia, gram zahnih sawmhnih pakua bawr vel an ni ve thei a ni. Tin, vaiva hi a rual zing atang hianin a tla fal deuh bo hian awm thin a, an hram vak vak a tikhan a rual khan va pawh leh thin a ni. Chuanin, Umm, a tel loh kan awm thei loh kan ti dawn nge? Aw, hmawngrah a awm tawh chuanin an ni hi'n awm, an awm ngei ngei thin a, Tukhum Vilik an nia, Black Crested Bulbul an ni. Thlasik lai hian an awmna hmun dam atang hian tlangsang lam an han chhuak chho thin a. Aah, Mizoramah chuan thlasikah hianin kan savakah nasat ber a ni hial awm e. Tawlawt pawh a ṭit ngai ngaiin a lo ṭi a nih hi hei. Tawlawt hi ah an mi ziah hrim hrim a nia ṭit hi. Hmun ah protected area ṭha lutuk ah pawh khan an ṭi tho a ni. Ui ka pate! Lung a phur ang duh khawp ang. Aa den khawp mai. Tichuanin kan han nghak vang vang a, va pual ber an rawn kai tak lo ah chuan an thuam mar em a, kan han sawi ho laih laih a, chaw aiin kan phei phawt mai dawn mi. Hei tunah dar riat leh chen kual a chen ve zawh maw? A ri tawh a, an rawn la kal lo deuh a, nimin pawh an dar kual hnu lamah an rawn kal a, kan la nghak deuh dawn ni. Tlemin duh a, inhmawng hi a lo rem deuh tawh a, awm pheuh pheuh tawh chauh nia.

Tichuanin camp lamah chaw ei teuh turin kan han chhuak phei leh ta phawt mai a. Aw dream bird an la fuh ta e dream bird pakhat chu khawm aw black bazaar eng nge kha hming kha black bazaar mu mu mukelrang mukelrang.

Dar sawm pakhat leh mil sawm pakua chauh la ni. La hma khawp mai ni chaw kan nei dawn. Zing lamah a rawn la kal loh a, chawhnu lam hun kan la nei a. Eeii tui lawm lutuk mai, tui lawm lutuk. location hi chu kan sawi lo ang a hei hmun hniah rual hnih an hmu a kan location pakhatna zawk ah khanin ah kan beisei bo ve deuh vangin kan pan dawn a ni kem engemaw zat chu kan kal dawn a ni phawt mai a tikhan.

Tichuanin kan kal ta vang vang a, min aiin a lum khawp mai a, aah guard an lo bial fang kan ti mai dawn mi fangin ram vak ram nge a awm lo tih aah duty kal kual khan va pual kha hmun hnih lai mai a ti thawk a, chu chu hmawng rah tlan awm hi a awm lo tih kha kan hre en ber chu a ni ta a ni.

a lian nge mai himdol hi nge an ling ami kha an siri an thli so an siri
ang lo chu tum tum tum pangai

atm thum bawr vel kan kal a hmawng an lo raih leh lo a pa pawl kha an lo awm leh si lo va kan let leh nghal a an let leh vang vang dawn a hei kan chawlhna lai hi nuam dai dai nuam lutuk in pa pawl a awm tak lo ah chuan pa para te tima te leh u jani te ka lak chak zia vapawrh thla ka lak chak zia an hria a hah pawh sawi lovin KM thum mah khan min letpui leh nal nal mai a, an chungah hian ka lawm hle a ni. Tin, tlai lamah kan va chang leh a, kan thlangah khan an awk ngang thum dut dut a, an rawn chhuak chho duh si lo va. Tun tum chu hlawhchham ni phawt mai rawh se kan ti ta a, kei phei ka chu ka tang ulh ṭun a, tiang vel te kha ka nia. Tin. ute leh pute an chungah ka lawm hle mai. Kha kha va pual hram awk ngang ri chu nia hre lo tan ka rawn dah a, tichuan tun ni khat dampa hun kan va hmang chu nuam ka ti hle mai a, thlalak mawi tak tak te kan nei a, tin papara ka vawikhat hmuhna nia takah fel khawp mai a, naute min enkawl thiam em em mai a. tin min ngaihsak em em mai a kan tang kan tang tlang khawp mai a tun tum chu mahse a duangin thil hi a kal vek thei lo tih hi kan hriat a tha leh in ka hria a pathian zar kan dam anih chuan pathianin thlalakna hun tha te min la chhawp chhuah sak tura beisei ila.